Platt insalata friska, tipikament Mediterranja. Tadam, żebbuġ, biċċa pastarda b'daqsxejn lumi masur, kollox frisk, kollox bnin. L-agrikoltura hija waħda mis-sisien li kull ekonomija sserraħ fuqu. Iżda l-industrija tal-agrikoltura hija waħda diffiċli għaliex tiddependi fuq ħafna elementi naturali, fuq it-tip ta' art, fuq il-klima, fuq l-ilma. Issa hawn min jgħidlek u iva Minn billi ma jkollix prodotti lokali ma jkun ġara xejn. Mhux nixtru frottu ħaxix ta' barra? Hmm. Ma fiha xejn ħażin illi wieħed jimporta dak illi l-pajjiż ma jistax ikabbar, iżda ikun żball kbir jekk nitilfu l-agrikoltura tagħna. Minn aspett ekonomiku, il-pajjiż aktar jaqbillu illi jinxtara prodott lokali għaliex il-flus jibqgħu fil-pajjiż u mhux joħorġu barra. Jaqblilna wkoll aktar kemm minn aspett ambjentali kif ukoll bħala kwalità ta' ikel. Ħafna drabi, prodott importat jinqata' meta ma jkunx għadu matur, sabiex jimmatura tul il-vjaġġ sal-ħanut. Iżda dan ifisser li l-freskezza u t-tjubija ma tkunx fl-aħjar tagħha meta jinqata'. U barra minn hekk, frott u ħaxix prodott fuq skala kbira jista' jkun fih xi kimika illi tgħinu jibqa' tajjeb aktar fit-tul, Fi kliem ieħor, ikun inqas organiku. Mill-banda l-oħra, prodott lokali illi m'għandux għaliex ikun maħżun għal żmien twil jew inkella jivvjaġġa distanzi twal, m'hemmx għalfejn illi jiżdiedu kimiċi miegħu biex jibqa' frisk. Dan għaliex sa jumejn qabel ma ġie fuq il-mejda tiegħek kien għadu fil-ħamrija jew inkella fuq is-siġra. Iżda l-industrija tal-agrikoltura hija wkoll piż kbir fuq ir-riżorsi tal-ilma tagħna, speċjalment l-ilma tal-pjan. Fil-fatt, qabel ma ġie introdott in-New Water, 86 fil-mija tal-ilma użat fl-agrikoltura kien kollu ilma tal-pjan, 9 fil-mija ilma tax-xita u 5 fil-mija biss kien ilma reċiklat. Bil-kapaċità li jipproduċu mas-seba' miljun metru kubu ta' ilma fis-sena, L-impjanti għat-tisfija u t-trattament tad-drenaġġ, bħala parti mill-proġett New Water, qed jipproduċu biżżejjed ilma sabiex mal-35 fil-mija tal-ilma neċessarju għall-agrikoltura jibda jiġi minn ilma riċiklat. B'hekk, il-figura ta' 5 fil-mija tgħelet għal 35 fil-mija, filwaqt li tbaxxa l-ammont ta' ilma mill-pjan użat. Iżda l-proġett New Water x'inhu eżatt? New Water jew inkella kif nirreferu għalih b'mod tekniku Highly Polished Tertiary Treated Water huwa proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea illi permezz tiegħu l-ilma mormi fid-drenaġġ wara li jiġi ttrattat ma jintefax il-baħar iżda jgħaddi minn proċessi ulterjuri ta' trattament biex finalment ikun tajjeb għall-użu fl-agrikoltura u fl-industrija. New water hu ilma riċiklat li ġej mid-dranaġġ. Minflok jintrema l-baħar, dan l-ilma jgħaddi minn proċess biex jerġa' jiġi ilma li huwa tajjeb biex jerġa' jintuża. Dan il-proċess jintuża wkoll f'pajjiżi oħra, iżda hawn Malta għażilna li mmorru għal proċess li jagħti l-ogħla kwalità ta' ilma ppurifikat. Dan il-proġett ġie ffinanzjat fuq żewġ fażijiet permezz ukoll ta' fondi mill-Unjoni Ewropea. Fl-ewwel fażi kellna x-xiri u l-istallar tal-apparat li jippurifika l-ilma fi tliet impjanti madwar Malta u Għawdex. Fit-tieni fażi qed tiġi stallata sistema ta' distribuzzjoni f'Malta u f'Għawdex u din tikkonsisti f'netwerk ta' madwar 70 kilometru u 'l fuq minn 400 distribution point.
Kif rajna fil-programm li għadda, it-trattament tad-drenaġġ jirriżulta f'ilma nadif bi kwantità ta' batteri, illi għalkemm mhumiex ta' dannu għan-natura meta dan l-ilma jitħallat mal-ilma baħar, iżda dan l-ilma ma jkunx tajjeb biex jiġi użat mill-bniedem. Bl-impjanti ta' New Water dan l-ilma, minflok ma jintrema l-baħar, jgħaddi minn tliet fażijiet oħra ta' purifikazzjoni biex b'hekk isir tajjeb għall-użu sekondarju. It-trattament ta' purifikazzjoni huwa simili għal dak li jsir fl-impjanti ta' reverse osmosis. Dan it-trattament jikkonsisti fi stadji differenti ta' ultrafiltrazzjoni biex jitneħħew il-batteri, reverse osmosis biex jitneħħew ċertu kimiċi, u ossidazzjoni avvanzata biex jitneħħa kull sors ta' tniġġis illi jkun għad baqa' fl-ilma. Il-proċess ta' NewWater jibda bl-ultrafiltration, li huwa proċess tal-iffiltrar li jneħħi kull ħmid solidu u jipprepara l-ilma biex ikunu jista' jgħaddi minn ġol-membrani ta' reverse osmosis. Permezz ta' reverse osmosis jitneħħa t-total organic carbon li mluħa fl-ilma kif ukoll molekoli organiċi u inorganiċi. L-ilma li joħroġ mir-reverse osmosis irid jiġi diżinfettat u dan nagħmluh permezz ta' advanced oxidation. Dan it-trattament joqtol batterji jekk ikun hemm fl-ilma. Imma biex inkunu iktar ċerti, nerġgħu nagħtu trattament bl-ultraviolet biex jekk ikun għad fadal xi organiżmi, dawn jinqerdu kompletament. B'hekk, b'dawn il-proċessi differenti ta' trattament jitnaħħew pestiċidi, erbiċidi, additivi tal-pitrolju, farmaċewtiċi u prodotti għall-kura personali, u b'hekk jitwassal għal kwalità tajba ħafna ta' new water.
L-aktar li qed jibbenefikaw minn dan l-ilma huma l-bdiewa fit-Tramuntana u fin-Nofsinhar ta' Malta kif ukoll il-bdiewa Għawdxin. It-tliet impjanti ta' new water mibnija bħala estensjoni tal-impjanti għat-trattament tad-drenaġġ li għandna fiċ-Ċumnija, f'Tabarkat u f'ras il-ħobż, qed jipprovdu ilma illi fil-fatt huwa itjeb minn dak illi kienu jtellgħu l-bdiewa minn taħt l-art. Dan għaliex l-ilma ta' taħt l-art minħabba estrazzjoni eċċessiva kien sar mielaħ wisq u ta' kwalità inferjuri. Għaldaqstant, id-drenaġġ ittrattat li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tkompli tippurifika qiegħed jgħin biex il-bdiewa ma jibqgħux jiddependu fuq l-ilma tal-pjan.
Il-livell ta' kwalità ta' New Water li nipproduċu huwa tajjeb tant li huwa ċċertifikat biex issaqqi frott u ħaxix li jittiekel frisk mhux imsajjar. Għandna potenzjal ta' produzzjoni ta' seba' miljun metru kubu fis-sena, iżda dan ħa jintlaħaq wara li nkomplu ntejbu l-proċessi tagħna u nlestu s-sistema ta' distribuzzjoni biex inkunu nistgħu nqassmu dan l-ammont kollu. Il-Gvern qed jissussidja dan l-ilma għall-użu agrikolu u aħna qed nagħtu prijorità lill-bdiewa. Però rridu nifhmu li ma huwiex bir bla qiegħ. L-ammont ta' new water nistgħu nipproduċu jiddependi fuq l-ammont ta' dranaġġ li jkollna x'nipproċessaw. L-ammont li jkollu kull bidwi għandu jużah bl-aktar mod għaqli biex ma jkollniex ħela u nieħdu l-massimu tal-ġid minnu. Klijenti ta' New Water għandna 770 li huma taħlita ta' dilettanti u bdiewa part-time u full-time. Il-bdiewa jaċċessaw l-ilma permezz ta' kards elettroniċi u distribution points. Dawn id-distribution points huma mqabbdin ma' netwerk ta' pajpijiet li huma mqabbdin mal-impjanti ta' New Water u jinstabu f'toroq u sqaqien pubbliċi. Il-bidwi jista' jqabbad mal-iktar point viċin tiegħu u jaċċessa l-ilma permezz tal-kard. F'Malta għandna 25 point fin-naħa ta' fuq u f'Għawdex għandna ħames points. Fil-bidu l-interess fin-Newater kien ftit, iżda kellna grupp ta' bdiewa żgħażagħ li jridu jippruvaw u meta raw il-kwalità tal-ilma u s-suċċess li kellhom fil-prodotti tagħhom, il-kelma bdiet timxi u l-klijenti ta' Newater bdew jiżdiedu. Ilkoll nafu kemm jafu jkunu kiefra x-xhur tas-sajf meta jkunu xotti mingħajr qatra xita. Dan jitfa' piż konsiderevoli kemm fuq il-bidwi kif ukoll fuq l-ilma tal-pjan. Fil-fatt, in-new water iservi wkoll bħala serħan il-moħħ għaliex il-bidwi jaf li għandu sors ta' ilma garantit anke fix-xhur xotti u għalhekk għandek inqas dannu għall-uċuħ tal-għelieqi u inqas telf ta' qligħ. Aħna kemm ilna li għandna dal-new water, qegħdin nagħmlu ħafna, ħafna iktar prodotti għax Raba' għandna kemm irridu, aħna li ma kenniex ilma tajjeb. Imma issa nżugħ il Alla għandna kollox. Ilna nużaw il-New Water bejn sentejn u nofs u tliet snin. U l-ilma tajjeb ħafna, ma għandu x'jaqsam xejn mal-li kellna. Qegħdin nagħmlu ħafna affarijiet bih għax qabel pereżempju f'Rawley Ma konniex nistgħu nagħmluha għax l-ilma tagħna hawnhekk l-melliħa naqa' jkun fih nara melħ biex infehmek, imma dan veru tagħmel x'tagħmel, veru kollox tajjeb biex tagħmel. U barra minn hekk, jekk inti għamilt il-frawli, mhux ħataqla l-plastik, U daqshekk, tista' tarġa' tagħmel wiċċ ieħor. Għax inti meta tmur tiftaħ l-ilma taqbad kemm tagħmel il-kart u jibda ġej l-ilma, inti għandek moħħok mistrieħ li tagħmel x'tagħmel għandek biex issaqqieh u għandek l-ilma ġej il-ħin kollu. Dan l-ilma, dan new water, tant kemm hu tajjeb li issa laqas għadna nużaw l-ilma tal-ispiera. Allura issa x'inhu jiġri? Qegħdin nużaw dan l-ilma il-ħin kollu u l-ilma tal-ispiera qed jistrieħ, qed jitjieb.
Kif għedna fil-bidu ta' dan l-episodju, il-bidja taf tkun diffiċli għaliex tiddependi fuq in-natura, fuq it-tip ta' art, fuq il-klima, it-temp, l-ilma. Issa, il-bdiewa ma' żmien talmu jikkontrollaw uħut minn dawn il-fatturi li jistgħu jkunu jew is-suċċess jew inkella il-qerda ta' xhur twal ta' xogħol. Elf sena ilu meta Malta kienet taħt l-Għarab, kienu ġew introdotti fost affarijiet oħra il-ħitan tas-sejjieħ, l-għelieqi mtarġa u sistemi ta' irrigazzjoni fil-wiċċ permezz ta' kanali. Dan kollu kien rivoluzzjoni teknoloġika kbira għal dak iż-żmien. Il-kanali ta' tisqija kienu joffru sistema ta' tisqija fi żmien ta' nixfa permezz ta' ġibjuni b'ilma miġbur fix-xitwa. Bl-għelieqi mtarrġa u l-ħitan tas-sejjieħ, il-bdiewa setgħu jużaw il-ġnub tal-widien mingħajr biża' illi jitilfu kollox hekk kif tagħmel l-ewwel xita goffa. Ix-xita, għalkemm hija imprezzabbli, meta tinżel fi kwantitajiet kbar f'daqqa waħda taf tkun ukoll seħta għaliex tista' tagħmel ħsara kbira. Tista' ġġorr il-ħamrija kollha bil-prodotti miżrugħin magħha u f'kemm ilni ngħidlek, għalqa miżrugħa tispiċċa fix-xejn, bil-bidwi litteralment jitlef kollox għaliex meta jitlef l-għalqa tiegħu, jitlef is-sors ta' ħobżu.
Bil-programm New Water, il-Korporazzjoni għas-Servizz tal-Ilma ħad tkun qed toffri servizz ieħor. Ilma li qabel kien jintilef, issa qed jiġi ttrattat u jista' jintuża mis-settur agrikolu jew inkella mis-settur kummerċjali. Dan l-ilma se jieħu post l-ilma tal-pjan li qabel kien jintuża minn dawn iż-żewġ attivitajiet. B'hekk, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma se tkun qed tikkontribwixxi biex Permezz ta' dan l-ilma alternattiv innaqqsu wkoll, jibda jitnaqqas ukoll l-użu tal-ilma tal-pjan filwaqt li xorta nlaħqu mad-domanda għall-ilma. Naqqas, erġa' uża, irreċikla. Illum il-ġurnata nisimgħuhom ħafna dawn il-kliem, huma l-bażi tas-sostenibilità. Huma wkoll il-ħsieb wara l-proġett New Water u anki sistemi moderni oħrajn ta' agrikoltura. Dan huwa l-kuntest li fih qed naraw bħala pajjiż li nittrasformaw il-water utility tagħna, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, f'Net Zero Impact Water Utility u allura attività ta' produzzjoni u distribuzzjoni ta' ilma mingħajr impatt fuq l-ambjent tal-ilma f'pajjiżna. Nifhmu li biex wieħed iwassal u jipproduċi l-ilma, irid bilfors jieħu ilma min-natura. Però, permezz ta' programmi bħal New Water, li jintuża mill-agrikoltura, li jintuża mis-settur kummerċjali, jew inkella l-istess New Water li jintuża biex iżid ir-recharge fl-akwifer bħal eh, programmi ta' Managed Aquifer Recharge, b'dawn it-tip ta' inizjattivi il-Korporazzjoni għas-Servizz tal-Ilma tkun tista' trott lura lill-ambjent tal-ilma volum bil-mod il-mod ekwivalenti lejn dak li tieħu u għalhekk net zero impact minħabba li filwaqt li qed tieħu l-ma mill-ambjent, bl-operat trasformat tagħha tkun qed terġa' tagħti dak l-ilma lura lill-ambjent.
Iżda l-ħajja tal-bidwi lokali mhijiex faċli hekk kif il-kompetizzjoni tal-prodott barrani, prodott bil-massa, issir dejjem iktar ħarxa. Veru li l-frott u l-ħaxix ta' barra jaf ikun isbaħ u forsi jorħos, iżda dan ma jfissirx li huwa bilfors itjieb jew iktar sustanzjuż. Darba ltqajt ma' bidwi u qalli ismagħni, meta tixtri ħassa u ssib fiha xi bebbuxu jew inkella xi dudu tal-ħarir, tiħux qatgħa, tistkerraħhiex, anzi, ħu pjaċir għax dak ifisser li dik il-ħassa hija friska u ma fihiex pestiċidi. Għax l-annimali u l-insetti jagħżlu l-kwalità u mhux kemm hi sabiħa jew irħisa. U ftakar li l-aħjar prodott agrikolu huwa dak li jikber lokalment u fl-istaġun tiegħu. U meta tmur tixtri l-frott u l-ħaxix tiddejjaq xejn issaqsi l sid il-ħanut jew inkella sid il-van tal-ħaxix dwar il-prodotti li qed tixtri. Huwa sabiħ li nkunu nafu x'qed inpoġġu fuq il-mejda tal-ikel għall-familja tagħna. Il-mistoqsija oħtilef.